Bella ciao amigos an herzlech wëllkomm zréck hei bei ElefF Gaming. Ech sinn de Joé a mäin heutegen Top 5 handelt um déi 5 Gaming Rekorder déi sécherlech sou schnell kee Gamer wäert knacken. An direkt den éischten deen ech scho fir iech hunn huet mech seeleg esou faszinéiert wéi ech et recherchéiert hunn, dass ech deen elo onbedéngt direkt nom Intro muss mat iech deelen. gläich. An der Gaming Welt geet et seit längerem net méi drëms einfach just ee Spill duerch ze levelen, et geet éischter well drëm wéi een d'Spill beend. An wat de Benjamin Gewinn alias Birsley gemaacht huet, mécht sou schnell keen him no. Hien huet ee Spill mat 9 verschidden Controller-Méiglechkeeten duerchgespillt an dat Best kënnt lo, net nëmmen iergend eent Spill, mee kee geréngert wéi Dark Souls. An all Gamer weess, Dark Souls ass ee verdammt haart Game. Hien huet ënner anerem Controllere benotzt wéi eng Gittar vu Guitar Hero oder Bongo-Trommel vun Donkey Kong bis hin zu engem Lenkrad. Chapeau, dat mécht him esou schnell kee méi no. Et gëtt op Youtube souguer ee Video dovun ënner anerem. An lo hunn ech eppes, do sidd der sécher well ausser Otem, wann der dat nëmmen héiert. Éischt mol nach sou e Kord niewebäi, deen ech elo net sou gelëscht hunn, mee de längste Gaming Marathon am COD berifft sech op stolz 135 Stonnen. Net schlecht, denkt der? Hah, da waart mol, dat Best kënnt réischt. E Gaming Rekord, dee mëttlerweil op 138 Stonne gesat ass, huet d'Carrie Swidecky geknackt. Awer net mat COD spillen, mee mat. An losst iech dat lo gudd awirken, Just Dance 4. Dat ass krass, do bleiwt mir wierklech och de Spaut fort. Hat huet souguer déi 7.000 Dollar gespent déi hat domat verdéngt huet an se gespent fir eng Fundatioun fir Kanner ze pflegen déi krank sinn. Respekt dofir. An et huet nach ënner anerem doduerch 80 Pfund ofgeholl, dat sinn sou ongeféier 36 Kilo. Wahnsinn dat ganzt. Fannt dir 83 Billioune vill? Ech mengen mir sinn eis all eens dass dat eng zimmlech grouss Zuel ass. Mee dat ass zwar déi Unzuel u Bléck déi d'Ordnance Survey, eng digital Business Firma, déi eng Map vu Britannien gemaach hu fir déi Awunner. Wat jo net grad schlecht ass. Dann haten déi sécher och vill Zäit dran investéiert, well dat baut hinne sou schnell kee méi no. Si hunn hir eegen Daten dofir och geholl fir se ze rekonstruéieren an ass och offiziell de gréisste Real World Place deen et momentan gëtt a Minecraft. Ee Spill wat jo an den letzte Méint well oft ze héieren ass an fir vill Furore gesuergt huet ass Fortnite. An och an deem Spill gëtt et Rekorder, dat wonnert iech sécher net. Zum Beispill de Rekord fir déi meeschte Kills an engem Solo Battle Royale Game. An zwar huet de Spiller Rizzard et gepackt alleng 34 Leit an enger Ronn ze vernichten. Op dat iergendeen him sou schnell no mécht gëtt schwéier. Et gouf awer och schonn een deen an enger Ronn 48 Géigner gekillt huet, dat war awer bei engem Event mat enger Rakéit. wou Spiller ausgemaacht hunn sech net ze killen fir d'Event mat ze verfolgen, mee den Elemental Ray huet sech et anescht geduecht an huet kuerzerhand einfach mol déi ganz Holzstruktur futti gemaach an domat 48 Leit an den Doud gerappt. Verschidde Leit hunn dat witzeg fonnt, anerer hingegen net. Ech sinn natierlech deen dee frou ass wann en iwwerhaapt mol zwee Kills packt. Komme mer dann och zu mengem letzte Rekord, an zwar huet den Hollänner Jessy Moorkerk an Super Mario Galaxy 2 eppes ganz Irrsinneges gemaach. An zwar hält heen de Rekord fir déi längste Gaming Session an engem Windtunnel. Fir déi Leit déi lo net direkt eppes domat kënnen ufänken, dat ass ee Raum wou een sou gesinn schwieft duerch staark Loft, bësse wéi eng Frei Fall Simulatioun. Op alle Fall, de Jessy war am ganzen 18 Minutten an deem Windtunnel an huet Mario Galaxy gezockt an et bis den éischte Boss Level gepackt. Schonn eng kurios Iddi fir ee Rekord opzestellen, a wat een nach soe muss ass dat de Kerl och net grad dee klengsten a liichtesten ass, mee immerhin, all Respekt dofir. Dat waren da fir haut meng Top 5s. Ech hoffen natierlech datt et iech gefall huet. Wann jo da kënnt der mer gär mol soen wat fir Rekord iech am beschte gefall huet an eventuell e Like doloossen. A wéi scho opgefall ass ass dat hei och lo ganz op Youtube. Dat heescht falls der nach net abonéiert huet dann kënnt der et lo direkt maachen. Da verpasst der ni méi déi gäil Top 5s an ech wier och ganz frou well da gesi mer eis ëmmer erëm. Dir kënnt ëmmer gär Kommentarer schreiwen, ech liese mer se sécher och all duerch. An an deem Sënn gesi mer eis da beim nächste Video hoffentlech gäre rëm. Elefweb Gaming, däin Channel fir Videospiller a méi zu Lëtzebuerg. Ech sinn de Joe a wënschen iech nach e schéinen Dag. Bis déi nächst Kéier an ciao ciao!